әлбәттә, әйбәт дәрәҗәдә чыга. Менә шуннан соң инде мин үземнең э, юнәлешемне белдем. Э, хәерле көн, мираслы милләт. Э, без бүген рәссам, каллиграф, хаттат Нәҗип Нәккашның остаханәсендә. Нәҗип абый, хәерле көн. Хәерле көн. Инде менә сезгә шундый традицион сораулар башланып килә. Ничек менә шушы каллиграфия сәнгатенә Шамаилләр ясау сәнгатенә, тугры ясау сәнгатенә кереп киттегез? Һәрбер аят арасында буш урынга берәр сурәт, яни бизәк ясала. Анда бизәк бу Казан басмасында теге алма чәчәгенә ошаган иде, биш ниле таҗлы. Мин шуларны авызын ачып карап торганмындыр иде. Һәм соңыннан да менә мәктәптә эшләгән елларда гарәп язуын өйрәнәсем килде. Бу гарәпчә, татарча, русча алымалар сүзлеге бар бит безнең теге ниләр Сәйфуллиннар һәм Мирза Махмутовлар чыгарган инде, анда 3 автор. Аның буенча өйрәнеп бармакчы булдым, ләкин ни аның буенча гына өйрәнеп булмый, чөнки анда дәресләр юк иде андый. Аның өчен аерым бер укытучы кирәк икән. Һәм белән ниһаять инде мине минем Мәргән Музафаровна дигән әдәбият укытучысы бар иде. Әдәбияттан да инде мин теге ярыйсы ук әйбәт матур сочинениеләр яза идем. Минем сәләтемне күреп, бу рәсми сәләтемне күреп, Нәҗип, торма монда, монда югаласың, бар укы, дип, мине һәрвакыт укырга өндәде. Һәм менә Һәм Казанга киттегез. Һәм 74 нче елны бер атна чамасы дәресләр карап нитеп шушы университетка укырга кердем мин. Бер иске татар язуы беренче курста һәм тагын гарәп теле керә башлаган икән монда. Э, университет, әнидән, э, Уллахта Ленинград, Ленинградта, Көнчыгыш институтында, университетында укып кайткан Лена Калимовна Таҗиева укыта башлады безне. Э, мин башкалар кайбер белән үз теләкләре теге мәктәптә укып килгән немец яки инглиз буенча шуңа кереп киттеләр. Мин мәктәптә чит тел укымадым һәм алында анда аларга да кермәс идем, чөнки мин гарәп теленә омтылышым көчле. Һәм шушы гарәп телен өйрәнергә керештем. Һәм менә инде менә шушы вакытта, студент вакытта әкренләп инде шушы гарәби текстларын язарга өйрәнә башладым. Минем сәләт рәсем ясауга сәләтем булу сәбәпле, минем гарәп язуы да матур чыга иде һәм укытучы да игътибар итә иде инде. Аннары

Э, шуның буенча мин э, диплом эше яздым һәм менә шул кереп киттем шул сәнгатькә һәм язуга э, шунда дүртенче курста укыганда җитмеш сигезенче ел хатыйп ага бу язуның кирәк булачагын сизеп Э, теге элекке әсәрләрне матур итеп яңадан чыгарырга кирәклеген сизеп э, каллиграфияга өйрәтә башлаган иде миңа кадәр дә ул кемнедер тарткан булган инде һәм э, мин укыган вакытта ул бакый урманчы белән сөйләшеп аңа күпмедер теге университант күпмедер түләү ясап безне дүрт кешене укырга җибәрде ул Анда ике укытучы. Кай укырга җибәрде? Фәхим апа Она неге Бакый ага. Бакый аганың йортына килеп бирдек без. Ә Бакый ага мәдрәсәдә йөргән инде. Сәл Хәлил Сәлимов йөрде һәм Аяз Гыйлаҗевның улы Искәндәр Гыйлаҗев. Ул 4-нче курста тарих факультетында укый иде. Менә шул да йөрдек без. Ул теге Гагарин урамы тирәсендә Шестая Союзная дип аңа чыга торган урам иде. Шушында без аның остаханәсенә килдек, ул теге калын япкычлар киеп бер нейне кырлайдагы тукай музее өчен агач тәпәннәргә ниләр ясый иде сыннар ниләр гравюралар ясый иде менә шушы вакытта килдегез мени дуслар дип елмаеп каршы алып безне инде икенче катка алып китте үзенә теге тора торган өенә анда флора апа урманчы шунда зур гына кухнялар иде шунда без зур өстәл тирәсендә шунда язарга өйрәндек. Каләм э, ясарга ничек менә ул вакытта әле җүмле каләме дә юк. Каурый каләмнән ясарга. Юк, э, без тимер каләмнәрдән ясадык. Э, шушы шушы камыш каләм формасына китереп ясадык без аны. Бакыяга шуңа өйрәтте. Чөнки бездә андый камыш юк, нидә яза торган безнең якта үсми ул. Урта Азиядә генә, Иранда гына үсә. Ә каурый каләм белән язучы анда тиешенчә дәрәҗәдә эшкәртергә кирәк. Былай үзе белән генә ясаң ул бөгелә, сыгыла. Аны ниндидер хикимә хатта тотып чыныктырырга кирәк. Катландырырга. Әйе, әйе, классы дип атыйлар ул мине химик хатны. Нәҗаби сез гарәп язуының ни төрләрен файдаланасыз? Мин бер 3-4 төрле әйе нәсих Сүлес, менә бу тугралар ясаганда бигрәк сүлес инде. Аннары менә мин мәчетләр э, бизәлешенә чакыралар бит инде э, эскизлар ясап бирәм. Э, мәсәлән, смальта белән мозаика ясаганда куфи шрифты бу дивар стилендә әйе куфи шрифты сырыйлар куфи шрифты почмаклы ул аны төрле Уфиның да төрле стильләре бар. Бар аның архитектурный рак стиле. Һәм менә шушы архитектурный стильдә мин э, эшләп бирәм. Әле менә бүгенге көндә ни э, менә монда Имәнлектә яңа мәчет төзеделәр бит инде Имәнлек урамының башында. Менә шушында мин э, шушы нинең э, мәчетнең тышкы өлешендәге нишалар өчен э, бер унга якын э, эскиз эшләп бирдем. Алар инде бүгенге көндә сафка баскан. Хәзер эчке өлешен дә мозаикалар эшләп яталар һәм анда да мин язып бирдем. Анда минем кофе булса, эчке өлештә сүнс белән. Нәҗиб тагын Татарстанда кайсы мәчетләрдә сезнең каллиграфияне күргән? Татарстанда минем менә бу Ярдәм мәчетендә, анда баштан аяк минем эскиз буенча эшләнгән. Аның тышында ук инде э, теге гөмбәз астында э, Коръәннән аят бара, аятул кирси бара, һәм анда тагын ялгышмасам, э, Ихлас сүрәсе бара булса кирәк. Һәм алар мозаика белән эшләнгәннәр. Монда безнең ирле хатынлы бар шундый дизайнерлар, Мусиннар менә шулар эшли моны. Алар инде күптәннән бирле шөгыльләнәләр белән, һәм алар безнең теге Метшин белән күптәннән таныш. Метшинның туган авылындагы мәчетендә алар эшләде, мин эскизен эшләдем, Шәңгәлчедә. Аннары Афанас дигән авылда, әбиләрнең авылында тагын бер мәчеткә эшләдем. Аннары шушында ук, Лениногорскига шушындый типтагы орнаментлар китте. Аннары шушындый типтагы орнаментлар Башкортстандагы э, не Салават районындагы бу не мәчете безнең әлеге газ буенча начальник бар иде әлеге харфны башкан шуны мәчет шул мәчет шул менә шулай не э, шушы эскизларны файдаланалар э, бар менә монда бөтенләй яңа эскизлар ясарга туры килде инде Э, ни дә, тәр, тәр, ни дә, бу ярдәм әчтем эч көлешендә михрабта, түшәмендә, э, ни дә, гөмбәздә, менә шул минем эскиз буенча эшләнгән. Тагын кайда эшләп барра әле, Казанда. Ә, ә Борис Агулевский дигән поселок бар, анда мәчет ясадылар, һәм шунда да менә мусиннар эшләде инде. Инде җавый Бауман урамында бик тә матур сәгать бар. Бу сәгать шунда тарихы турында сөйләп Минем өчен бик истәлекле. Бу да шушы турында сүз чыккач, ул вакытта металл остасы Игорь Николаевич Башмаков бар иде. Һәм аңа мөрәҗәгать иткән инде безнең улларда Камил Шамилович Исхаков. Менә шушында бер татарчарак Тукайга багышланган берәр стил ясарга инде, берәр фигура. Һәм Башмаков монда металдан Тукайның бер үз шигыренә ней скульптурный композиция эшләгән. Бунда бар теге парад шигыре, кечкенә музыкант, Фатыйма белән сандугач. э, хәзер ул аны теге әйткәндә уйлаганда э, шигырьләрне нидән сайларга язарга башына килгән моның монда гарәп язу язса иде ди һәм аның белән мин таныш идем аның кайбер заказларын эшләгән идем мин гарәпчә язу кирәк булгач һәм ул сразу мине чакырып алып әйдә нәҗип эшлик әле шушыны дип миңа тәкъдим итте. Үзең сайлап ал шигырьләрне, син инде татар кешесе, әдәбият кешесе. Э, Мине менә бу нигә э, фигураларга туры килә торган шигырьне сайлады диде. Мин анда шул ике юлларны сайлап алдым да, инде э, натураль зурлыкта эшләп бирдем мин моны. Һәм шунда башыма килде, тукта әле, әйтәм, мин бит бу цифрлар урынына саннар белән яза алам. Безнең бит саннар бер ике ишекле генә генә, бер бер ишекле, ике ике ишекле, өч бер ишекле, ике бер ике ишектән генә тора, бөтенесе. Хәтта 12 дигәндә дә ике генә ишек генә. Шулай дип 12 хәтле мин түгәрәк композициядә буларны кертеп яздым инде. Бераз теге цифрга туры килсен өчен инде. Һәм э, менә шуны э, куйдылар, бу оригинальный бер сәгать булды. Дүрт тә... Искиткеч матур. Әйе, өч табло бит анда. Э, мәсәлән, анда бер гада уйнап тора торган малай, тыныч кына утырганда безнең шагыйрь, өй турында кемдер исә быргы уйный дигән бер ни бар бит. Менә шушы шигырь һәм теге сандугачны чоры җибәрә. Баш, бар яшел урманга очтык, балаларым белән кавыштык. Парадтан инде нейне сайлап алдым мин. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан. Әйе, менә шул тек Казанны. Сайлап алдым һәм менә шушы инде кереп китте. Моны хәтта башта гарәп язуы дип уйлап йөрделәр, хәтта Татарстан яшьләрендә гарәпчә язу диләр иде. Укыйбыз миләр бит. Игътибар да итмиләр. Татарча икән. Татарча юк исә, әйе. Э, менә шул инде соңыннан монда теге кешеләрнең очраша торган урынына әйләнде бу. Кая очрашабыз? Сәгать астында, әйе. Яшьләрнең хәтта шунда танышып, шунда кавышкан кешеләр дә бар диләр инде. Менә шул сәгатьнең авторларының берсе минем янымда була инде. Нәҗиб Нәкаш. Нәҗиб абый, әйдәгез бер шоман ясап карыйк әле. Э, бер текст ясап карыйбыз. Э, менә алсу дип язам хәзер. Күрәсең, не белән дә, шундый калын каләм белән дә нечкә сызыклар сызып була. Каләмнең йөрешенә карап. А, Л, менә өч төшле С хәрефе. Һәм С сузылып менеп китә дә, өскә менә өскә кадәр. Чөнки күпме кирәк сузарга була бу гарәп язуында. Менә У. Монысы менә буш урын тутыру өчен шушындый каләм белән чыккан бизәкләр кулланалар гадәттә. Менә вакыт каләме белән дә ярыйсы гына бер ни эшләп була. Композиция, менә Алсыны алма рәвешендә яздык. Менә араб язуының мөмкинлеген күрсәтә бу. Шул хәреф белән, шул каләм белән менә кирилл текстына да Ярыйсы гына язарга була. Менә А хәрефе мәсәлән. Менә бу ике хәрефе, ләкин менә шушы бер сызык аны ге ясый. Гарәпләрнең үзләреннән мондый ге нечкәге юк. Фарсыда, татарда бар. Гомумән безнең теге Татарлар элек-электән гарәп язуын бер дә бозмыйча кабул иткәннәр. Э, теге һ тамак төбенә әйтелә торган име, э, хәтта сакал сызарга хәтта әйтә алганнар. Башка халыкта юк ул, башка төрки халыкта күбесендә. Гыны төшереп калдыралар бит инде башка халыклар. Э, каты гыны, мәсәлән, Габдулланы Абдулла диләр. Казаклар бик каты боза инде. Мәнә мәгърифәтне алар марипат диләр. Татар укымышлы халык инде. Әй китаплар халык электә менә карыйсың. Менә казакка казакны хәзер бик мактаналар казаклар һәм татарлар күбәйбесен нитәләр, урлыйлар. Үзләрен китеп күрсәтмәкче булалар. Аларны 19 гасырда шушы татар шәкертләре укыта күбесе. Оренбургтагы мәдрәсәләргә барып укый башлыйлар. Татар мәдрәсәләренә. L хәрефе туып киләме? Л. Ләм. Ләм әлиф. Так, менә бу шурны яратмый. Араб язуы, менә бер каләмнән чыккан бизәк, листочек, чәчәк дигән шартлы рәвештә. Бу үсеш, прогресс билгесе. Менә шулай ук менә буш урынга шушындый бөтеркәләр куябыз.

Менә бу дәртле сүзен хәзерге көндә э, ялгыш аңлыйлар. Хәзер дәртле ди теге э, энергичный, теге кеше ташып торган кешегә әйтәләр бит. Дәртле ул кайгылы дигән дигән мен аңлаткан Тукай вакытында. Кайгылы Казан, моңлы.